Na how dem come take baptize una? Dem answer, Na John baptism. Paul come tell dem, John baptize people wey turn from sin come meet God with water, come tell dem make dem believe the person wey go come after am, and na that person be Jesus Christ. Wen dem hear wetin Paul talk, dem come baptize dem with Jesus Christ name. And as Paul put hand for their head, the Holy Spirit enter them and dem come start to speak different language dey prophesy. Na twelve disciples Paul follow talk. So Paul enter the synagogue come dey talk with boldness for three months. E dey show the people how dem go take believe God kingdom. But when some of the stubborn people no gree believe, dem come dey spoil Jesus Christ name for all the people front. So Paul with his disciples come leave them. Paul come dey take his disciples follow body every day go teach for Tyrannus all. This thing continue for two years until everybody wey dey stay for Asia area, whether na Jew or Greek, hear God word. That time, God use Paul dey do many wonderful miracles. Even handkerchief and cloth wey dem take touch Paul body dey heal sick people and drive evil spirit from people body when dem use am touch them. But some Jew wey dey waka about come try to call Jesus Christ name for people wey evil spirit dey disturb, dey say, I command you with Jesus Christ name wey Paul dey preach. So, Sceva wey be Jew priest get seven sons wey dey do this kind thing. But the evil spirit answer them. Yes, I know who Jesus Christ be. I still know Paul too. But who una be? na im the man wey the evil spirit dey inside im body come jump for their body beat them well well until dem start to beg e beat them till they run comot from the house with nakedness and all their body full with sore when everybody wey dey stay ephesus both jew and greek hear this story fear catch them and jesus christ name come dey reign Many pipo wey no believe come out come dey confess all di bad tins wey dem dey do. Some wey dey do magic bring all dia books come burn dem to ashes for everybody front. Wen dem add di price for all di books, e reach fifty thousand silver coins. So God word come dey grow more more and dem come dey win many souls. After all dis tins happen, Paul come say e go go Jerusalem through Macedonia and Achaia. E plan say, After I don reach there, I go still go Rome. So after he send two men wey dey help am, Timothy and Erastus go Macedonia, he come still stay Asia small. That time, serious wahala happen because of Christ way wey dem dey preach. E get one man, im name na Demetrius and e dey mold silver image. Na dis man mold Artemis shrine and dey help pipo wey dey mold make plenty money. Di man come gather all di pipo wey dey mold with other men wey dey do dat kind work, den e tell dem. My pipo, una know sey na dis business we take dey chop, and una don see and hear sey dis poor don take many pipo comot for our hand, nor be only for dis Ephesus. but for di whole Asia because e dey tell dem say di gods wey dem mold no be God at all. So, if we no do something, our business go spoil. And no be only that one, but people no go respect the temple where our juju, Artemis, dey stay again. And this woman wey the whole Asia dey worship no go get power again. Wen di pipul hear dis tins, dem vex well-well kon stat to shaut, Artemis wey dey Efesus, na yu bi awa god! Di whole town kon dey shake wit noise, and all di pipul rosh go di stadium, dey drag Gaius and Aristarkus and di Masedonian pipul wey dey eskot Paul. But wen Paul won enta di stadium, di disaipuls nor allow am. Even som of di oga dem wey bi en frend, send mesej go mit am sey make e nor enta di stadium. Na so all the people dey shout anyhow and confusion come full everywhere. Many people wey gather dey shout no even know why dem gather. Some people say na about Alexander because the Jew people don push am go front. Alexander wave him hand come say make dem quiet make he for fit talk to defend the Jew people. But when dem see say na Jew he be, dem come start to shout again. Artemis wey dey Ephesus na you be our god dem shout like dis reach two hours after di town secretary don make di pipo quiet e con say my pipo wey dey ephesus which person dey among una wey no know say na artemis be ephesus god wey fall from heaven So because nobody fit argue this matter, make una quiet and make una not do anything wey not get head. Una don bring this man come here, no be because dem spoil the temple or curse our goddess. If Demetrius and the people wey dey with am get any complaint against anybody, court dey and judge dey there too so make dem take their case go there but if una want anything wey pass this one na court dem go for settle am because dem fit take all of us go court today say we dey riot because we no get any reason for this confusion wey dey happen so. After he talk finish, he come say make everybody go their house.